Maitei, mba'éichapako nde pyhareve? Ore pyhareve porã ha nde mbo'ehára? Iporãiterei avei. Che ha'e mbo'ekuaahararã Ramona Domínguez Ramírez, añembokatuguýry mbo'ehagusu Instituto de Educación Superior Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Regional San Pedro. Che sãmbyhyhára ha'e Carmen Dennis, che mbo'ehára ha'e Sunilda Ocampos. Ko árape aju ajaporãmby penendie che rembiapo apopyrã rehe'úva ha aipota che pytyvõmi. Ikatútapa? Ikatúta mbo'ehára. Néi. Ambue árape, ajerure kuri peẽme peteĩ mombe'u gua'u, mávapa ogueru? Che agueru mbo'ehára. Ñahendumína che irũ. Jasy Jatere. Jasy Jatere ningo peteĩ mitã'i yvágaicha hesa hovy asýva ha kuarahy mimbícha iñakãrangue sa'yju. michĩramo jepe mborayhu añetégui henyhẽ ha og̃uahẽvo asajepyte osẽ omosarambi yvoty ropéicha mborayhu eirete, oje'e hese opívo ikoha, opa rupiete ha ipópe oguerahaha ka'ã rakã ome'ẽva ichupe mba'ekuáita.

Terũ marangatu mokõipa mokõi, jasy pokõi, mokõisu mokõipa peteĩ. Péva he'ise Karai Ñe'ẽpe, San Pedro 27 de julio año 2021. Ápe jaguereko ñande katupyryrã. Ombojoavy umi mba'e ikatúva oiko añetehápe, umi ndaikatumo'ãivagui oiko añetehápe. Ñane mbo'epy ko ára pegua ha'e mombe'ugua'u añetegua ha añetegua'ỹ. Péva he'ise mitos, realida y fantasía karai ñe'ẽme. Ha pe jareko techaukarã, jareko po techaukarã peteĩhápe oĩ, oikũmby jehaipyrépe he'íva. Mokõihápe he'i, ojechakuaa ndekatumo'ãiva oiko añetehápe. Mbohapyhápe oĩ. Oikuaa mba'épa ikatu oiko añetehápe. Irundyhápe, ahechakuaa oikóva ha mba'érepa oiko. Pohápe omomba'ekuaapy ñane mba'e teéva. Kovã ha'e ñande techa kuarã. Ñajapopáramo ñane rembiapo oñeme'ẽta ñandéve po mitã. Oĩ kuarãpa? Oĩ kuarã mbo'ehára. Néi, Ha pe ñeñepyrũ hag̃ua ha'e ko'ãvapa omombe'ugua'u térã mombe'upy. Upéva he'ise cuál es mito y cuál es leyenda karai ñe'ẽme. Oĩ porãpa? Mombe'ugua'u mba'e he'ise karai ñe'ẽme? Mito. Mito. Ha mombe'upy he'ise? Leyenda. Leyenda. Ñévare nde katupyry. Ha pe jaguareko ypakarai, pombéro, jasy jatere, ka'a, tupãsy ka'agupe, rũisõ. Ñañepyrũta jejapo ñane rembiapo. Ypakaraípa mba'e?

Tupãsy ka'akupe, mombe'upy, loisõ, mombe'ugua'u. Oĩ porãiterei pende rembiapo, pende katupyryeterei. Ha pejaguereko peteĩ ta'anga jejasa rekomíta hese jahechami hag̃ua. Mba'épa ñande jahecha ko ta'angápe? Mba'épa jahecha pépe? Pépe jahecha peteĩ mymba ivaietereíva oguereko mokõi akã.

Pehendumi, mombe'u gua'u, mitos, ha'e mombe'u oipogua'úva rehegua oñemombe'u mba'e ikatu'ỹva jaguerovia. Peẽpa peikuaa mombe'u gua'ukuéra mboýpa oĩ mombe'u gua'u? Ndoikuaa mbo'ehára, oĩ pokõ imombe'u gua'u. Pokõ imombe'u gua'u. Peikuaa mápa isy ha itúva kuéra? Ndoikuaa Tau ha Kerana. Ikatúpa pembosymi chéve umi Tau ha Kerana membykuéra réra? Ikatu mbo'ehára. Ñahendumína. Peteĩháme jaguereko hína teju chagua. Ha'e hína Tau ha Kerana memby. Oĩ porã. Ypykue. Ypykue. Mokõihápe oĩ mboytu'i, kóva avei ha'e Tau ha Kerana memby mokõihápegua. Chépa ndekatupyry, cheirõ. Ambue. Ambue mbohapyhápe oĩma oñãi, ha'e katu mbohapyha pegua memby. Tau ha kerana mba'e avei. Ha'e avei. Upe jaguereko jasy jatere, ha'e katu avei ha'e tau ha kerana memby irundyha pegua. Ambue katu kurupi, ha'e katu memby poha pegua. Oĩ porã. Ambue ao ao, ha'e avei tau ha kerana memby poteĩha pegua. Ha ipaha pe jaguereko luĩsõ, kóva avei ha'e tau ha keranda'e memby po koĩha. Ajépa pende katu fyryetéva oĩporãiterei pene rembiapo. Néi, kuápe jarekomiẽ ñane rembiaporã, ñamoñe'ẽta kirirĩhaitépe ha upéi ñamoñe'ẽta ayvúpe ñanemoñe'ẽrã. Ikatúpa? Ikatu. Néi agueroviáta ñamoñe'ẽmi kirirĩhaitépe.

Ajépa iporãite ñanemoñe'ẽrã. Mba'éicha héra ñanemoñe'ẽrã? Tejujagua. Mba'épa he'i tejujaguára ñanemoñe'ẽrãme? Ha'eha hína tau ha kerana memby, ha'e tuichaiterei ha ivaieterei avei. Ha'e hete teju ha iñakã jagua. Oĩ porã Jepa Ñande Katupyryete. Ha peñaguereko ñamyesakã ñe'ẽndy. Jaguereko ñane rembiapo rate, ju, jagua, tuichaiterei, ijakua, yva. Ikatúpa jahekami ñe'ẽ ryrúpe? Ikatúma reha'ã jahekami ñe'ẽ ryrúpe. Te ju jahekamíta. Jahekamíta ñande ru.

Oĩ porã. Ambue yva ñareko. Ñe'ẽha camina mba'épa he'ise yva. Topáma. Fruta he'ise. Manteka nde kambopyrỹ.

Peteĩhápe he'i, Mba'éicha héra ñanemoñe'ẽrã mokõihápe oĩmáva membýpa ha'e teju jagua? Mba'érepa oje'e chupe teju jagua? Mba'épa oje'e hese? Ko'ág̃a ikatúta ñamoñe'ẽ jeju nemoñe'ẽrã. Mávapa omoñe'ẽmi jeta ñandéve? Amoñe'ẽ jeta ñandéve. Ñahendumi. Teju jagua. Teju jagua ha'e tau ha kerana memby ypykue.

Oje'e hete oguerekoha ipoguýpe umi itakua ha avei oñangarekoha yvakuéra rehe. Oĩ he'íva teju jagua oikoha yva ha eira año rehe. Ajépa nde katu py'ete chehẽkuáma ñamohovaikuaáramo. Mba'éicha héra ñanemoñe'ẽrã? Héra teju jagua. Ambue. Mána membýpa ha'e pe Judiagua he'i ñane moñe'ẽramo. Ta'u ha kerana memby. Agujeranã. Ambue. Mba'érepa oje'e chupe teju jagua? Hete tejúgui ha iñakã jagua. Hete tejúgui ha iñakã jagua. Oĩ porã ñane rembiapo. Hete. Teju ha iñakã jagua. Ambue, Mba'épa oje'e hese? Mba'épa oje'e Tejujaguáre? Oje'e hese oguerekoha ipoguýpe. Oje'e hese oguerekoha ipoguýpe.

Oĩ porãiterei. Ñamoñe'ẽmi jey. Mba'éichapa héra ñanemoñe'ẽrã? Héra teju jagua. Oĩ porã. Máva membýpa ha'e teju jagua? Teju jagua ha'e ta'u ha kerana memby. Oĩ porã. Mba'érepa oje'e chupe teju jagua? Hete teju ha iñakã jagua. Oĩ porã ne rembiapo che irũ. Mba'épa oje'e hese? Oje'e hese oguerekoha ipoguýpe umi itakua ha avei oñangarekoha yvakuéra rehe. Oĩ porã itajepa pende katupyryete. Ha peñarekomiãi ne rembiaporã. He'i ñandéve. Amoĩ mba'e ikatúva añetegua pe a. Térã je añetegua'ỹ ramo. Ñamoñe'ẽ porãta ha ñaipuru ta'ã tái. Ko mymba tuichaiterei ha ñamoĩta peve. Añetegua ha oĩ porã. Ko kói akã jagua oguereko. Añetegua avei ha. Pya'eterei oiko.

Ajapopáma mbo'ehára? Néi. Amombe'umíta nde mba'éichapa che aikumbýkuri. Teju jagua hína ha'e peteĩ mymba ivaietereíva, ha'e hete teju ha iñakã jagua. Ha'e tuichaitereígui ndaikatúigui puru imbarete.

Oñemombe'u mba'e ikatu'ỹva jaguerovia. Oñemombe'u mba'e ikatu'ỹva jaguerovia.